Team! Kilo bo keda fo? Su, su! Tsunami! Directamente for di Hulanda. Shh! Keda pending. Y all the way from Grenada, Mandela! Links! Y pa completa e nochi, DJ Sky acompaña pa MC Tarek Krestrek y MC Tyson. Tickets obtenibel na Sitco Oranjestad, Palm Beach, Boulevard of Asuville. Porta ta habri ocho di e nochi, binti un di november. Kaya paden is back! Ey, bo tende? Kaya paden is back! Ey, di baina, di baina nos ta duna elke un luna pa, pa, pa druma un rato, prepara, no. Ey, den elke un luna t'ey back y faltando exactamente tres siman pa esaki a tuma lugar. Mi ta kora e fotografo a bisa cu ey, unda mi por para? Cu mi no sali den el sali den mi sho el para bani mi No pero sigur um, nos ta klaar pa kaya pa den y bo sabi un bon cora um, Champagne Carnival Group bin den den siete entrevista promoción Nan no ta bin, nan no ta bin laf, nan no ta bin laf, jis bin sinta Nan ta bin na stingy, nan ta bin na make up Nan te bin con bien te manera siempre de grupo aquí a para pe. Eh. Wa sin sin sin de Mike bota ten de desordo ka wa. Ei que men nos ta bai habri programa, eh, me habri e Mike nan seguro boso ya mi que boso turbi un bon tarde junto, ok? Na conteo di 3, 2, 1 y Bon tarde. Eso se o susu. Ey, ey, después na que bin cobra nos pa pa pa radio na que bosa cabi rementa oke. Na bon tarde, welcome, bon bini. Na XFM sigur, ama bon bini. Am kaya pa den faltando, na comienza con Melanie, Melanie faltando tres siman ama pa kaya pa den tumu lugar. Con is aki, con con e reaccion di hende nan ta am voral cu boso bin con un fecha nobo. Con is aki bai? Bon tarde, cu ne bo ta wak? Nos ta cla. Yey. Si, nos ta eigenlijk cla pa awe nochi me bay para pafuera na Sanz. Sí, sí, sí, sí. Pa cuminsa cu e ambiente y fonan. Pero no, berda, nos ta super contento cu nos fecha nobo. Eh, manera nos a comenta varios caminda awe, vooral nan tur cu ta pertenece den seccion, toevallig. Tessely, Tracy, Junie, nan tur ta di seccion. um, be Crackless tanto den banda. sección di banda, sí. Den sección di banda, dus nan tour ta hende nan eigenlijk ku e season ei. Nan no por hasi mucho mas di lo ke lo ke nan tin di hasi kaba, paso nan ta traha henter aña riba sección. Dus e aña aki e, e fecha ta duna un oportunidat pa tur hende ku ta forma parti di karnaval Tur hende por ta olo den fiesta i Sí, no pues, normal. ta wak holoshi of bo sa? Normal kaya paden ta kai net den e simannan ku Hot season. am, un ta rabia ku e otro boso ai bo a bai e kaya paden bon peka stenchi riba bo bo bo kostim no awor bo ta bai sin stenchi ta esun nan manera Junie no Sí, sí, sí. Aha. aha awor dikon awor awor ko a bira hot amo te hasi wi dikon Junie ta un hende ku usa zundra ora anterior no No, no, no, no. Zundra no. Absolutamente No? No. Bo ta show up su stenchi. Ha, e ta show up pero pero bo ta zorg pa bo paña ta kla promé. Claro. Ke men besi, ah, Pa mi no skucha niun zundra. Bo ta No. bak di bek di nan, bo ta bak di bek di nan. Aha, mhm. Ke men Asina bota- si. Yu hende no ni tribi di zundra Juny. No, pues mi ta sigur ku e ta e ta make sure ke ta kla Aha. pa e ta Den kaya pa den sigur. Pero aña aki, bo tin mas tempo awor, ya? Bo tin mas tempo pa bo por traha riba esei pasobra kaya pa den a bin den novèmber ku ta riba binti un di novèmber. Awor pa otro aña pa sekshon boso tin boso tema ta kos kla? Sí, nos ta kla cabo. Of ya, nos ta bezig anto. Bezig? Tin tin Surprise. tema? Nos ta busy Ah! anto. No way. Melanie, eh, papia ku nan pa mi no. Boso a ni a nos, no sa? No? Nan tur ta riba secreto, Tezi pa li secreto. awo? Surprise, surprise. Tracy, y a bo? Nos, mi sa bo cu nos ta hunga cu candela. Cu candela. Oh, danki, danki si quiere say. Boso nan a bin, no, surprise, surprise, candela. Que men da den e color di candela? Say No. no. pa bo imaginacion. No, ja, ja, ja. Au, au, ja, ja, ja, ja. Au, au, bai de mes rumbo cu Juni cu... cu... Tesely. Au, aquí nos te preparando también pa carnaval 72. Awor nos tin, nos a papia di esun ku sekshon, pero nos tin ku bai papia tambe di e parti músika. Awor ta di dos aña ku bo ku bo a forma parti di KIC Soca Monarch. E di tres aña ta bai? Sigur? Yes sir. Ah, m'a kontest'é pa bo p'esei m'a bisa mi man. Awor awor esei nan a kuminsá kaba pasobra bo a trobe parti Tsunami, boso tin ku prepará yenga en produkshonnan nobo.

Riba otro bai pa hoki. Sí, no, no, no, nan ke kompartí apsolutamente nada ku mi, pero ta oké, ta oké. No, ban papia di kaya paden, a mi aña aki un biaha mas, a, a pesar di e kambio mi ta sinti ku, am, ora hopi hende ta kere oké, nos ta hasi un kambio di fecha, por tin un impakto negativo o ta tin positivo. Hendenan ke tu bai ta bisa no, nos unda ku e fecha move, Nos ta sigui pasobra nos ta stima e fiesta. Sí, Ke man. men, boso ta sinti kon leu nos ta di sold out si mi mag puntra? Mi ta casi sigur cu pa Djaranzon ora nos cuminsa bende fakel nos ta sold out. Serio? Awor aki ya nan a cuminsa yama mi bisa mi nan ta yega ehm Lago Haight no tin ticket dus nos ta bezig awor aki Wow, restock. pensando si nos ta bay restock pasobra e cantidad cu nos tin Mi nos hasta duna pa restock. Um, mirando cu mañan tur hende ta bin busca nan shirt, uh, mi sa si cu um, Boulevard tin, ma cabi papia que manager, mi que sa 40 teka, sta lo que la bisa mi que tin. Ma puntre con nos ta hasi, si nos ta bay restock of no, so ta un candidato hopi tikeresa. Mi claro. ta calcula un sheen pico ticket. Que men, dus Calculando cu menos di shen ticket, shen Sa e ta cincuenta. nada pa un fiestasna grandi. E ta basically No, pero bendi bosa- cu e hendenan caba cu mayan ta busca shirt. No, pero bo sa kende cos, ora nos wou a evento, hopi bia, am, e eventonan na Aruba, ban ta honesto, ta sold out dos,

tur aña. Pasobra mi mes ta haña yamber ora mi wak e koe pasando, pero e ta fey nos control y e ta bay bole pasa. Wow. E ta bay bole pasa, so Tarek, di berdad, berdad, nos ta almost sold out. Um, Di berdad, ke Awe bay nos casi bay. stay just pe ambiente, nos stay just pa tur hende wak et shirtsnan con leuk. E vibe, e makeup, e ambiente y pa anuncia cu mañan tur hende cu tin Nantucket por pasa na Cerro Blanco doscientos y trinta y tres den caya di Seitar pa pick up nan shirt. Master, awor ban ban mustra un tiki di e t-shirtnan, nos por mira. Awor e, um, Junie, awor e, awor e mi tata. Shake bo, bo Shake, body. shake bo ki. No, awor, nos ta bai habri un ra aki rato, um, di Lenti Access, asina tur hende por mira ele. Pero ban papia line-up, esun cu ainda no sa di line-up, Am, tin un di e partinan ku mi ta e hopi interesante, am, paso ke tu bai nos tin un dos luna ta bai ta skucha Coming from the Netherlands, Hulanda, shh. Si esei. Pero ainda no a anunsiá. Tarek, manera m'a bisa, nos ta gusta regalá algo semper, i esei kier men no announce. No announce. No announce. Dus loke nos ta hasi ta, manera nos ta hasi den fakel, pará di lus San Nicolas. Tur aña, ora nos kanta sold out, e ora nos ta announce ku tin un artista djò for ta bin. Dus nunka nos no ta bende e evento based on that. E ta gewoon algu leuk. Hendenan ke por a si, pero pakí bo ta bai gasta riba un artista di afó ku si bo lokalnan kaba a solde out pa bo? Korekto. So nos bandanan ta sold out nos eventonan, dus nos no mester di. Hende di afó pa esaki. Pero a nos ta hacié como, bo sa, algo back. Giving back, Duna algo back. Kier men bo no por duna mi ningun, bo sa wou, ay no bo, Melvin bo ta bin mesun vibe ku Junior ku Tess ku ku Tracy en tur no. Dus Nos no ta bay un bisa. inicial. Mi por just bisa bo, e no ta bay ta un cantica di carnaval. pero. E ta just algo cu ora e drenta, dor cu bo ta full den e vibe, stop, e na grabando bo y a banda. A mi no. A mi no. Ora cu e yega, e ta bay den na bo, bo ta manera, okay, bo ta bay go all out, pasobra e ta juist kibra e fiesta. Okay. E no ta loke bo ta expect.

E gainan ki tin un energy ora nan subi e riba super super nice un good vibe ku ta echt bo sa completa e fiesta aki mirando ku nos no ta den season di carnaval e aña aki nos por a logra tur hende sa nos tur nan ami nos tur ta concentra hopi riba soca e ta nos nos line des e aña aki nos tin groove master tambe den nos line up. Mirando tur aña cu e ta e season duru pa tur e bandanan, e ta moeilijk pa bo pone un line-up desde ya. Se aña aki nos tin nan tambe, bo sa cu tur, tur nan ken bay, nan ta bay bin duro. Agia nos ta confia den tur e bandanan cu nos ta tuma den fiesta aki, dus mi no tin yiun duda cu e gainan aki ta trahando hopi duro p'e anochi aki. Nos tin nos house band cu nunca ta disappoint. Never. Never. Um, cu ta polis mester baha nan tur aña riba stage, si no te riba nan ta keda. Si, pero Linchi hunto cu nan iriba ta. Lunchi ta, Linchi ta busca pa nan bui e un dje dia nan ki. Laga pa kin. Ke men, um, no, nos, mi ta kere nos tin e, e perfect line-up e anochi aki, Tsunami tambe, mi sa manera ke el a caba di bisa bo, nan ta going A step ahead p'e anochi aki. No tin duda ku nan line-up ta bai ta all out. Mi ta mi ta so excited p'e anochi aki. Nos ta bai tin Abo komo nos MC dus kos no ta bai robes. A pleasure. Nos tin e aña aki di Kòrsou, Kruisdrieck tambe ku ta bai join. Tur esaki ta pa henter anochi tin algo going on. Pakiko bo mester tres MC? P'aki bo mester tres persona e riba pa host bo evento. Nos tin Tarek tambe i nos tin Tyson. Dus boso tres ta enof. Sí, no, i ta bai ta bolder. Pero e ta just pa gewoon, nos tin un concepto den nos cabes cu e anochi aki bo ta bai comprende pakico tres MC riba stage. Master mesa bo. Shownan e si ta bai ta dia bintiuno, no falta mucho, ta falta exactamente tres siman, right? Exactamente tres siman. Mi ta bai duna un hint chikito tambe. He, a por fin! Ora ku bo drenta, no buska e stage na bo man lens. Buska wak unda e stage ta. Wow, esei ta bon. Kudau ku bo tin ku bus ku un trapi bai bou tera. He, tambe por. No, konosiendo boso, nos por expect tur kos. Ke men ta bai tin asta kambio den e venue mes. Tur ko, tur ko, tur ko. E venue ta bai ta, mi por bisa bo ta are ku nos a haña nos ta hür dos dia.

Den e prome edishon e tempo ta covid ainda, no? Sí, Covid pa ainda, nos pero prome a edishon. dal masha duro mes, om. Y awor bira un cos cu no por stop you. No, eta, eta algo Y no mane mas plania pa explica, stop tampoco. Eta un carnaval chikito paden. Mhm. Eta un, eta un vibe cu ta contagia tur hende, tur grupo. Si bo ta di Los Laga-, nos tin mesanan, bijvoorbeeld di Los Lagabay. Los Lagabay ta cumpra su mesanan den evento di Champain, cual ta. Super nice y bo tin otro gruponan tambe ta haci esaki ta bay tin kavelnan um tur hende seccionnan di otro gruponan di champey tur hende bo ta haya den kaya paden atrobe esonan cu logra haya karchi esonan cu ken ta na ultimo bo ta out dus um no atarde nos ta so so excited y y atrobe gradiciendo tur hende cu pa cinco aña. Ta den e fiesta, e mesun karanan, karanan nobo, pero mas hende nos no por, nos no por hinka bou di e dak aki. Dus, Kemenes, fiesta di aña. Shona no gaña ami ku boso un kobra ainda, boso dura kobra, kemen, awe ta ta ta e momento pa asina Bo por ama bai cumpra bo carchi e tikinan cu a resta, am pa asina bo tambe por tei. Mientras tanto cu nos ta laga, am sigur e modelonan bai, am mientras tanto cu nos ta laga nos modelonan bai para dilanti, ex bo ta bai menciona sigur e sponsor a gradici tur esnan cu am a haci esaki posibel. Mi kier glisi Express Rental cu ta bai duna nos tur cu tin evento aki pa e mustra the next level. Nos tin Bright Bakery. Cu tur aña ta parti di di nos evento y nos tin balashi. Tambe sin laga fo e guysnan di Elite cu ta bay di extra mile pa cu caya paden. E aña aki mi ta kere mi tin nan cabes rementando, so mi sa nan tende mi mester tin cos cu Union lo tin den evento aki, dus mi no sa ki bos lo bay hasi. Nan bay warehouse huf. Warehouse bestel, ainda bo tin tres siman pa yega Aruba, pero hasi algo cu Young hende no a wak Laser show tur sorti show pero e luga aki mester explota mas di aña pasa. Master. Si boso bai riba nos Facebook page di Champain bo ta bai wak e fiesta di aña pasa just expect esey mal sinku ta sinku Ma, aña. mal sinku. Awor aki mi ta bai duna bo e oportunidad pa atrobe invita tur esunnan ku ta skuchando rekorda nan ku no falta dos luna No. falta tres siman Si. i pa nan kumpra nan karchi paso Ta mirando, ta premira cu den e proximo dianan nos por mira un sold out. Ke men, haci bo invitacion, ya cabe modelonan ta cla, nan ta ready, y asina um, manera cu bo ta cla cu bo invitacion, nos ta bay pe modelonan cu asina nan ta bay mira ariba e pantaya. Mi kier a invita tur hende cu ainda no tin nan shirt. Mayan mi ta kere practicamente bay ta bo ultimo dia pa ta den nos fiesta. Em, tin, segun mi, cuarenta y pico carchi ainda na Boulevard. Si esei caba, mi ta kere unico lugar cu ta bay tin, ta bay Tase Canoes. Em, mañan di dies or pa cuatro or na Cerro Blanco doscientos y trinta y tres. E rest di ticketnan lo ta disponibel mañan eynan. Em, tambe nos tin customizing going on mañan. Tur hende cu a haya shirt caba, so tur e mesanan haya shirt caba djaranson. Tur por pasa mañan entre dies or ku kuater pa kosta mais. Nan sa unda? If not, nan por whatsapp mi semper na sinku a nuebe kuater bia a kuater dos. Mi ta manda e location. No pèrdè bo chèns, Tarek. Mi ta kere otro siman mi ta whatsapp bo bisa bo, Tarek. Keda ketu. No papia nada mas di akei pasobra ta kla. Op is op, pasobra ku di bèrdat, honestly, esei mi ta sinti. Awe ta fin di luna i mi sa Cu despues di e weekend ki ta locura. Ta cla. Master. Ey, mira tur e modelonan cu tin junto cu nos. Mira nan paña, nan ta ready, nan ta cla pa asina mustra bo kico nan tin aden. Ah, mira awor. Curado nobo tambe aña aki. Sí, nos tin hura. Claro, Juni no por gana tur aña. Derechi, ke men, ke men tin hurado? No, ken ta hurado e aña aki? Hello. ah, dus ta. Ami lo ta hurado e aña aki, dus bing bom. Paso, ok, pero eri, eri, wara, wara, wara, pero men conocí. Ok, na mi se bing bom, pero, pero ora. Am kiko ta kiko ta bo tips nan pa nan? Nada, djis bin bon. Ay, holo. Djis bin bon. Bo Yo sa su- kon tur 4 aña ma bin, djis bin bon. Bo sa gaña mi, wel, bin mi hoko. Ay, ey, hurado te mira. Juni batende. Ey, mira tu de modelo nan que tengo de conoso. Here we go.